Ka hoki ngā mahara i te wā tuatahi pea, kāre pea au i mōhio ki ō rātou whiriwhiritanga i te wā i whānau mai au, ā, ka kōrero aku mātua, ka haere mai a Te Puea. Nāna anō te puea i whakatupu mai tōku nei whaea a Papi Pokaia. I tōku haerenga mai ki konei, ka haere mai anō a Te Puea ki te whakatupu ki te noho mai ki taku taha, kia kitengia mai pea, kia tupu tika pea tēnei mokopuna i konei. Ētahi o ngā tohu i mau i roto i a au, me maumahara te tangata. E noho nei koe ki te taha o. E kōrero ana koe ki te tangata, me mōhio koe ki te. Whakarongo ki ōna kōrero. E rongo ana au i te ngau o te ao kei roto i ō tātou iwi katoa. Waimaria koinā tonu te tino aroha i runga i a au. Me pēwhea tā tātou mau? So kare rawa e ngaro. Engari he ao ano tenei. Tangihia te tangi, arohangia te aroha, engari waihotia tera ki te taha, haere ki te ao o te ora. Hikoi koe i roto i te ao o te ora. Kia mōhio tātou ki tēnei mea te kotahitanga, koinā te oranga o mō āpōpō. Ko wai tēnei kei mua i a koutou te ingoa kanga, a, kanga skipper. engari te ingoa o aku mātua, nō whea hoki au, ko te, ko Papipukaea taku māmā, ko Te Rua Kupa taku pāpā, ko Taupiri te maunga, ko Waikato te awa, ko Pōtatau te tangata, ko Tainui hoki te waka, e noho nei tātou i roto i tēnei takiwā. Ko au tēnā i whakatupu mai au i roto i a rātou. He mōkai o roto i te whare, whare o te Kīngitanga e noho nei mātou nā mokopuna ki te hari i ngā taonga i waihotia mai ki a mātou. Me te wawata ka tika tonu tā mātou mahi i ā mātou mahi. Nō reira, aroha mai mehemea ka kite koutou i te rerekētanga o tō koutou whaea e kōrero nei, ā, koinei te ngākau e mihi nei i roto i a au e kōrero nei au ko wai au, nō whea au, pai ake taku rongo atu, ā, ki te marea kei waho nā e noho mai ana i te kōrero mōku anō, engari ai koinei ahau e noho nei i mua i a koutou nei. Tēnā rā koe e te whare tupuna nei rā mātou e, i koe atu nei e tū nei i roto i a koutou e, e tēnā rā koutou, tēnā rā koutou, tēnā rā koutou, tēnā rā koutou. Ka hoki ngā mahara i te wā tuatahi pea, kāre pea au i mōhio ki ō rātou whiriwhiritanga i te wā i whānau mai au, ā, ka kōrero aku mātua, ā, ka haere mai a Te Puea. ki te kōrero i ōna kōrero, ki tōna kōtiro, taku māmā me taku pāpā te rua. Ka whiriwhiri rātou i te kōrero, kāre pea au e mōhio ki ērā wā, i te wā e kōrero ana rātou, ā, mōku i te wā e tam, pēpē tonu ana, tamariki tonu ana, te, te wāhanga e maumahara ana au i te wā e tamariki tonu ana au. I te wā i haere, i haringia atu au i taku mātua, pea tō rātou mahi pea ko wehe kē mai rātou i waho o Waikato, engari he mokopuna whāngai kē au i waho mai i a rātou. Nō reira i whāngaingia mai au i a Rangitahi te tuhi, Rāua ko Te Riri Amaru, Te Riri Jack Amaru. Koina aku mātua, whāngai mai i a, whakatupu mai i a, i konei i roto o Tāmaki. Pai taku tupu mai ki tō rātou taha. Ko rātou kē e mahi ana i ngā mahi. ki te whakatinana i tō mātou nohonga i konei. Kāre tawhiti atu i te marae e noho nei tātou ki runga. He rori anō kei te taha o tēnei marae, i reira mātou. Koinā te wāhi i whakatupu mai au i te taha o te marae nei. Nō reira kāre au i nekeneke. nui atu i te noho i konei. Ko wai tāku nei piri atu, whāngai mai i taku māmā. I, ko taku māmā ko Papi Pokaia, ētahi o āna ringaringa anō i manaaki taku whaea. So i te wā, nā rātou anō nā mahi ki te. Whiriwhiri i a mātou nā tamariki ka whānau mai i roto i tō mātou nei nohonga. Ka haere mai tā mātou tupuna whaea ki te hari mai i a mātou nā mokopuna, nā tamariki. I waho mai i a mātou mātua ki te whoatu ki ngā. Mātua whāngai a mātou ki te hari mai a mātou ki Tāmaki kia tupu mai mātou i roto o Tāmaki, kia tupu mai ahau i roto o Tāmaki, ki te tiaki, ki te manaaki i ā rātou moemoeā mō Tāmaki, mō konei, mō te kei a te waka mō Tāmaki. Taku maumahara ki taku whaea he wahine tino matatau mārama ki te whakatinana mai i a mātou i roto i tā mātou whare. Ataahua tāku nei whaea ki te mahi i ngā mahi katoa o te whare. Ko ia te tino rangatira o roto i tā mātou whānau. I piri tata au ki taku matua, te matua i whāngai mai i a au. He tangata hūmāria, he tangata ātaahua. Taku matua he tangata mahi i te mahi. Haria mai te te moni pea ki te tango rohi, koinā tāna nei mahi, and koinā noa iho tana mahi. He kote ko tuku reo Tahi. Ko rongo ke au ki tēnei mea nā huihuinga a Waikato Tainui e pā ana ki ngā aukahi. Ka hoki mai te kōrero i roto i a mātou e te wā tamariki tonu ana au, Ā, nā mahi o tēnei mea te poukai, he kohakoha, he kimikimi kohakoha moni ana mātou i roto i ā mātou rohe katoa. Ā, te, koinā tētahi o āku nei mahi i konei i Tāmaki. Ā, kī mai taku whaea haringia atu tēnei i runga i taku, e ā te ingoa tēnei mea te pushbike. Ā, ka mahi au taku mahi rererere haere ki ngā whānau katoa. Ka hoki atu au ki taku whaea me nā pūtea i roto i taku kete, ki te whatu ki a ia ki te kī, Nā wai i homai tēnei, nā wai i homai tēnā, nā wai i homai tēnei? Ko rātou I awhi mai i te Kīngitanga mai rānō. E hōna re he korōria whakaaro pai ki ngā tāngata katoa. Aroha nā teina me nā tuakana. Mau ngā rongo ki runga i te whenua. Pai mārire ki a tātou mō tēnei rā. Kia puāwai mai te painga nā oranga o ēnei mahi o te hoki mai ki te hari mai ki te kōrero mai ki a koutou ki te ārahi i ngā taonga kei muia i a mātou. Pai mārire. Pai mārire tātou.
Tēnā koe, tēnā tātou, ko Huri Moana Dennis taku ingoa. Uh, ko ahau uh, te tama tuatoru a Tāmati rāua ko Waitai Dennis. Ko ahau tētahi mokopuna ronga whakaata Ngāti Porou, Ngāti Kahungunu. E whānau mai ana a Waikato-Tainui he tiaki mai ana te whare a Te Puia. Ko ahau tētahi kaimahi, kai tonotono, kai ngā mea katoa te whare nei, ā, kāti rā, tēnā koe, tēnā koutou. Ko taku taenga mai ana, i te wā pēpē, i te wā tamariki, ko te whare te puea, te kainga mo taku matua, taku tuakana taina, nā te mea ko te kainga tūturu mo mātou te whānau teneti, ko Māngere tēra. Ko te whare te puia a te hononga mo te katoa na. Ahakoa kei raro o te manaaki te titiro o Waikato Tainui, hai tiaki mai ana ki te katoa na, nga hapori, Moananui-a-Kiwa, Pakeha, nga momo taketake katoa na. Ko te whare a Te Puia te hononga, te manaaki, te kaitiaki ki te katoana. Ahakoa kua tae ake tātou kai raro o tētahi kaupapa rerekē, kino, taumaha, taketake rānei, nau mai, haere mai.
Oh well, ko Hikoi ki te kainga. Tēnā koe te marae. Noho mai rā koe te marae mo tēnei wā, anei, anō nā haerenga, ka hoki mai anō ki mua i a koe. Noho mai rā. Anei nā whare kaumātua. Koinei nā whare kaumātua. Kei roto nei tō mātou karanga maha. Tēnei mea te manaakitanga. Ētahi o ngā, ngā tohu i mau i roto i a au, me maumahara a te tangata e noho nei koe ki te taha o, e kōrero ana koe ki te tangata, me mōhio koe ki te whakarongo ki ōna kōrero me ōna whakaaro. Kaua rawa koe e whakaaro ōu nei mōhiotanga atu i ōna nei mōhiotanga. A Rātana, Kei te mahi i te marae o Papakura? Kei te mōhio au ki te whakaiti i ōku nei mōhiotanga ki te Whakarangatira, kaua rawa e whakangaro i te rangatiratanga o te tangata. Anei tōku whare. E haere nei au me aku putiputi e puāwai mai ana kei roto, haramai ki roto i tōku nei whare. Ae, ko tāku whare tēnei. He wahine whakapono au, māu anō hei mahi i nā mahi. Mehemea kei te whāngai atu koe i ngā taonga nei ki waho, kaua koe e waiho kia haere katoa atu ki waho, me mau ētahi kia tiaki mai i a koe anō. Maranga mai i ētahi rā he mahi anō kei mua i a au. Haere tonu. Mōhio ana au, kei reira rātou e hāpai me ingo mai ana i a au. Haere mai. Anei te Kīngitanga, anei aku mātua, koinei taku tupuna. te āhuatanga o te kuia. You know, ko te kaupapa kē ana he kaitiakitanga, arohātanga, manaakitanga, wairua, hakahaka, werotia, koina te kuia tīmatanga mutunga. ētahi wā kei te riri ki a au, you know, ka waea ana ia ki a au, e huri, eh, rararararara, eh, kei te, kei te hikoi ana kei reira rā, ā, kei te riri ana te kuia nei, e huri, e noho rā, kei, kei te mārama kē ana te tikanga, te hē, ā, ā, ahakoa tērā, ka muri mai o tērā patua, ā, hei mahi māmā, hei tāki, hei whakatika, hei mārama, haere tonu. I mōhio au i taku whakaaetanga, and koinā te kōrero o taku, te tikanga ko taku tuahine kē te mea tuatahi i mahi i tō mātou moko kauae, tō te, te, te moko kauae o tō mātou tupuna whaea. Um, koinā. Engari mehemea ka kite koutou, kāre au. i mahi i aku ngutu. Kāre te tohunga i tērā wā i whakaae kia mahingia ki runga i a au i āhua wehi ia, kei raruraru ia. Ko ahau i mau i te taonga nei i raro i ōku nei whakaaro, kia whai atu i ō rātou huarahi, kia mōhio ahau Ā, mehemea i tika taku mahi ka pai, mehemea kāre tika taku mahi ka raru au. Tekau mā tahi noa iho aku tau ka mate taku pāpā, i tiaki mai au. Koinā te. Ahakoa ko roa rātou e ngaro atu ana, kei konei tonu te aroha ki a rātou. Ki a ia, taku matua ātaahua. Rawa atu, ka haringia ki Turangawaewae, ka haere mai taku pāpā, taku matua, kiki i taku matua, i whānau mai i a au. Ka haere mai ia i runga i te taraka a Te Puea, tētehi o nā taraka i runga o Turangawaewae. Ka haere mai ia ki te tiki i taku pāpā. Takoto mai i roto o Pare Waikato, tanumia ki runga o Taupiri Maunga. Ā, kei reira, e ngaro mai ana i roto o tā whiri maunga. Ā, e i aroha mai. Kāre rawa au e wareware ki ērā whakatupuranga. Koinā te āhuatanga o tēnei mea te pāpā, koinā tōku whakaae e tino rangatira taku pāpā. Koinei te tino mihi atu ki a tātou e hari nei i ngā taonga nei kia mōhio Mehemea kāre koe e mōhio ki te kaitiaki i ngā āhuatanga pērā, kāre koe e mōhio ki te kaitiaki i tētehi atu mea. Koinā i roto i tōku nei karangatanga kaitiaki, ko mōhio kē au ki te kaitiaki i te mamae i roto i te ngākau. I tuku tākune ngākau. Ko rongo au i te mamae, ko rongo au ki te tiaki i te mamae. Ko rongo au i te mamae tuarua, tuatoru, tuawha, pēnā. So, mehemea kāre koe e mōhio ki te tiaki i ēnā mamae, me ērā āhuatanga, kāre tika, kāre pai koe ki te tiaki i tētahi atu mea. So, I lost Leanna.

Te John, kei konā koe. Oh, kia ora. Tēnā koe Hone, haere mai ki te tūtaki, this is Wakahuia. Kia ora.
This is Wakahuia.
This is the one that looks after our urupā, I'm coming up there, I'm coming. Oh, yeah.
Um. Twelve o'clock, are they still? I think it's at one o'clock. One o'clock. Yeah.
Ki te rongo i te rerekē pea o tēnei mea te whakaaro mō te kaitiakitanga, Ahakoa nō whea tātou, ahakoa ko wai tātou, kei roto i tēnā kupu kōrero i ahu ohorere anō tōku ngākau ki te whakaaro mō tēnei mea te kaitiakitanga. I pōhehe au e noho pai ana tēnā kupu kōrero, kaitiaki, i roto i a tātou, i roto i te ao Māori. He aha te ingoa ta Matua te Tama te Wairua Tapu Pai Marere. Tēnā rā koe tō mātou tū tupuna whaea tū rā. Anei mātou kei moe i a koe tēnei rā. Mehemea ko haere au ki te moea, mōhio ana au ki ngā kaupapa o te rā ka maranga mai ana au, waimaria, pai tērā, kois ka mōhio koe ki te whakatikatika i a koe anō me tō ngākau wairua me tō tinana me tō oranga, ka mōhio koe ki te, engari ētahi wā ka maranga mai ana koe ka rongo koe he taonga, he aituā rānei. Maranga wairua mai rā koutou e takoto mai nei koutou i roto i tō tātou wāhi tapu e. Maranga wairua mai rā koutou anei rā tō koutou karanga maha kua tae mai ki te takoto ki tō toia koutou e. Maranga wairua mai rā.
Ahakoa te tangata, Ahakoa te take, te wā, te mamae, te whenua a te whare nei, ki ahau, ki a Māori pea, ko te kaupapa ake, te whakaaro tuatahi ake, ahakoa te take, pēhea ta tangata, he aha te mamae. Kaua he judge, e noho mai, pātai me whakautu, he kai ana, koina te timatanga o te kaitiakitanga, nā ina ka. Kōrero tonu ana kei te mōhio, kei te mārama ki ana he aha ngā tino taketake. Pēnei ana kua tae ake ngā manuhiri ki te waharoa, te nuinga, i mauria mai ake rātou te te take, te mamae, te taumaha, ā, ka tahi hei karanga te whare nei, nau mai, haere mai, piki mai, me ngā tangata whenua Koina he tino punaha pai mo matou. Marama kē ana matou Maori ma.
He aha te nohonga i te kainga ko koe no iho? Koina pea te mokemoke, he kino tēnā mea te mokemoke. I te iwa ka noho au i te kainga, ka tino mokemoke ahau. Ka mamae au i te mokemoke. Engari Ka noho koe ki te kī mehemea ka noho pēnā koe, ka raruraru koe. So kaua e koe e mau i tēnā kia roa rawa. Tangihia te tangi, arohangia te aroha, engari waihotia tērā ki te taha, haere ki te ao o te ora. Hīkoi koe i roto i te ao o te ora. I te mea me maranga koe kia mōhio koe ko tō ngākau pai me tō ngākau kaha, kaua rawa e ngaro tērā. Koe nā tāku, koe nā taku rongoā, mōku ia rā, ia rā, ia rā. Kei te mōhio kē au he toimahatanga kei runga i tēnei ao ināianei. Kei te mōhio au i roto i. Tēnā whānau, tēnā whānau, tēnā nohonga, tēnā nohonga, e toe maha ana tēnei ao. Nō reira kei te aroha atu. Koina te pai o te puea. Koina ētahi o ana tohutohu kei roto i taku ngākau e tika ana ki te hari. ki te korero, ki te mahi i nga mahi kei mua ia. What's the driving force? Oh, I don't know, maybe sometimes I question that one myself. Pei mārire. Waimaria, koinā tonu te tino aroha i runga i a au i tēnā rā. Engari he ao anō tēnei. Me pēwhea tā tātou e mau? So kāre rawa e ngaro anō ērā āhuatanga. Hoki mai ki te taonga hei hāpai i a tātou kia mōhio tātou ki tēnei mea te kotahitanga, me te whanaungatanga tūturu, te hohonutanga kei roto i ēnei mea. Kimingia te hohonutanga kei roto. Kia ora, tēnā koutou. Kia ora. Kia pai tō rā. Hai, you too. Tēnā koe. Ki au nei, he wāhanga anō mō tēnā tangata, tēnā tangata, tēnā tangata. Ko oti, mehemea ko oti āku nei mahi, ko pau te kaha o āku nei mahi. Kei te pai, kei te mōhio au, ka pēnā i ngā rā kei mua i a au. Engari taku tino, tino hiahia. Mō tātou uri whakatupu muri mai i a au nei, o i a tātou nei, kei konei te Ariki nui, ngā waihono i te pō, e kōrero nei i ana kōrero ki te hiki haere, ki te hāpai haere i te rangatahi. Koinā te oranga o mō āpōpō. Aroha mai ki tēnei kuia i noho nei mua i a koutou ki te kōrero i ōku nei whakaaro ki mua i a koutou e kōrero ana i raro i te hūmāria me te aroha nui me te whakaiti i roto i a koutou, i mua i a koutou.
Oh, engari hoki.
Kei roto i au e mōhio ana kei konā koutou. Nō reira e te Pāpā, e te Ariki, e te Matua, anei mātou e koropiko atu nei mua i a koe. Kia homai tō kaha, tō korōria, tō manaakitanga ki runga i a mātou. Ahakoa ko wai ō mātou, nō whea mātou, piri tata mai koe ki a mātou. Ko koe anō te tīmatatanga o nā mea katoa, māu anō mātou ka tika, māu anō mātou ka ora, i raro hoki te ingoa tō Tama, a Ihu Karaiti. Āmene.